Тем те пулӗ, хамӑр та манса каймӑпӑр-и? Ҫав сывлаттарать, ҫав пӑшӑрхантарать. Ҫавӑнпа та, тӑвансем, ҫакӑ ҫынсем, ҫак пирӗн хуҫасем те спати, мӗн те спачӗсене ертсе, ертӳҫӗсем те спати, камсем, эп ман сӑмах ҫитмест, мӗншӗн тесессӗн пӗр енчен ертӳҫӗ пулсан, ертӳҫӗ пулмалла вӑл чӑваш халӑхне аталантарас ыйтупа ӗҫлемелле. Енчен те паян Раҫҫей шайӗпе Чӑваш Республики хыҫалти сакӑрвун тӑхӑр государство шайӗнчен сакӑрвун тӑваттӑмӗшӗнче пулас пулсассӑн вӑл мӗнле ертӳҫӗ? Ҫав вӑхӑтрах эпир мухтанатпӑр, ҫав вӑхӑтрах эпир фонтансем перепӗр. Кашни ҫулла Чӑваш патшалӑх государстви кунӗ тесе ытти ҫынсене илсе килсе Тӗнчере вӑл Ҫӳлте Лужков тесе ҫыратпӑр и так далее. Чӑнах та эпир чӑваш ҫыннине суйлани, патшалӑх пирӗн Чӑваш Республики ертсе пыма, чӑнах та пирӗн чӑвашсемле Раҫҫей Государство Думинче те пирӗнпе пирӗн шухӑшсене итлесе ӗҫлеҫҫӗ, пирӗн сӗнӳсене итлесе ӗҫлеҫҫӗ. Чӑваш Патшалӑх Канашӗнче чӑнах та-и пирӗн ҫынсем ытларах и тата ытти те нумай ыйтусем, пӑшӑрхантаракан ыйтусем. Чӑнах та ҫакӑ кун вӑл ҫуралнӑ кун, ҫӗр ҫул, савӑнӑҫ кунӗ. Ҫав вӑхӑтрах ман чунра, тӗрӗссипе каласан, ытларах савӑнӑҫ шухӑшӗсем мар, савӑнӑҫ кӑмӑл мар пӑшӑрхантаракан ыйтусем. Ҫавӑнпа тӑвансем, чӑваш халӑхӗ, эпӗ пурне те сӗнсе каласшӑн, пурне те чӗнесшӗн. Эпир хар тӑрса пӗрле хамӑр чӑвашлӑхшӑн, ирӗкшӗн, чӗлхешӗн тата ытти сӗнӳсене пурнӑҫлама, кӗрешӳне тӑмасассӑн Эпир ҫӗнтерейместпӗр. Ҫавӑнпа та пурне те эпӗ ҫак уяв ячӗпе саламланӑ май сывлӑх сунасшӑн, телейлӗ пулӑр пурте. Ҫапах та кар тӑрса пирӗн чӑваш халӑхӗн ӗҫлемелле малалла тесе шутлатӑп. Тата пуҫ.

Халь сӑмах илет Митта Васли фончӗн ертӳҫи, Тӳрккел обществӑн ертӳҫи Илья Иванов. Господин.
Хаклӑ тӑвансем, сире пурсӑра та чӑн малтанах Ҫеҫпӗл уявӗ ячӗпе чун-чӗререн саламлатӑп. Паллах, уявӗ кунта тухса калакансем каларӗҫ ӗнтӗ. Тарӑн шухӑшлӑ, йывӑр шухӑшлӑ уяв. Паян ҫакӑнта пухӑннӑ май эпир ҫав шухӑшсене хамӑр чуна илсе тата аталантарса Кирлӗ пек малашле ӗҫлемешкӗн тупа тусан хамӑр ӑшра Ҫеҫпӗл ӗҫӗ пурӑнать-ха. Енчен те Ҫеҫпӗл ячӗпе ячӗшӗн ҫеҫ усӑ курма вӗрентӗмӗр-тӗк, паллах, вӑл Ҫеҫпӗле хирӗҫле ӗҫ пулӗ, кун пирки каларӗҫ. Кунта килнисем ун пек пулмӗҫ тесе шанса тӑратпӑр. Ҫеҫпӗл шӑпи, Митта шӑпи, Хусанкай шӑпи вӗсем пурте йывӑрлӑхсем витӗр тухнӑ шӑпасем пире маттур чӑвашсем пулма чӗнеҫҫӗ, йыхравлаҫҫӗ. Эпир чӑваш пулни тӗнчешӗн ют мар, вӑл чӑваша сутакансемшӗн кӑна эпир чӑваш пулни тӑшманлӑх. Паян пирӗн патӑрта кунта Инҫетри Турцирен килнӗ тепӗр хӑнамӑр та пур, Метин Йылмаз. Эсир ӑна пӗлетӗр. Вӑл пирӗн чӑваш чӗлхин тусӗ. Унпа эсир ачасене те калатӑп, чӑвашла калаҫма пултаратӑр. Тен, хӑй те ыйтсан сӑмах та калӗ. Эпӗ вара сире кӑштах хамӑр йывӑрлӑхсене кулӑпа, кулӑшпа ҫӗнтермелле пултӑр тесе пӗр ӗнер ҫеҫ хам ҫырнӑ пӗр пароди сӑвӑ вуласа парасшӑн. Ҫӗҫ ҫисен пурнӑҫӗ ятлӑ вӑл. Пӗр эпиграфине пӗр сӑвӑҫ ятлӑ ҫыннӑн сӑввинчен илтӗм. Вот ҫапла эпир пурнатпӑр, начар мар эпир пурнатпӑр. Ирхине эпир тӑратпӑр, вӑрансан пире ҫӑватпӑр тата тата тата тата ҫӑм пек сӑви. Эпиграфи пулса тата ваттисен каларӑшне лартрӑм. Ырӑ ҫыннӑн кун сахал. Вӑт ҫапла эпир, эсир пурнатӑр, тепӗр чух ҫын пек курнатӑр, вӑрансассӑн карӑнатӑр, ырӑ ҫын курми мӑрлатӑр, питӗре кӗҫҫе сыратӑр, чи тутлисене мӑратӑр, Пурпӗр сывлӑша варлатӑр, антӑхатӑр, чыхӑнатӑр, канара канма каятӑр, вӑй пухатӑр, таврӑнатӑр, пуҫлӑхсем тавра чупатӑр, тӑрӑшсах мӗне ҫулатӑр, влаҫ шӑршишӗн каҫӑхатӑр, ямӑт пурнӑҫ хапсӑнатӑр, хураллакана ятлатӑр, вӑрласассӑн савӑнатӑр, вӑрламан ҫынран кулатӑр, пӗр-пӗрне ура хуратӑр, куҫ хупмасӑрах суятӑр, Юлташна сутса пуятӑр, йӗксӗк пулмасран хӑратӑр, ӗмӗр курманла асатӑр, хӑраса ҫурта лартатӑр, пӑтавка хӗрес чакатӑр, ҫӳҫлемес сухал тупатӑр, хыҫалтан кӗрсе тухатӑр, алтарьте ӗҫсе супатӑр, тепӗр чух пӗрле тата урӑлсассӑн йӑлт тунатӑр, ырӑ ҫын ҫинчен, ырӑ ят ҫинчен шутлатӑр, Паллӑ ҫын-тӑк, ҫулӑхатӑр, ҫӑхансем пек явӑнатӑр, мухтасат тек, янрашатӑр, пӗр кулатӑр, макрашатӑр, мӗн пурри йӑлтах ҫумлатӑр, панӑ пек тусас сӑхатӑр, такӑнчӗ тек пӑрахатӑр. Теприне каҫсах мухтатӑр, ӳкӗнетӗр, йӑлӑнатӑр, тимлӗхне ҫухаттаратӑр, тухататӑр, ҫавӑратӑр, ӗҫӗн ат пулсан сӑватӑр, парӑнмастӑк ҫухататӑр е хӑш чух хӗссе лартатӑр, чарӑнмасӑр мӑшкӑллатӑр, чӑнкӑ сир енне хӑватӑр, лӑхлатса кайран кулатӑр. Ӑнсӑртран каллех куратӑр, ячӗ юлнӑ-мӗн, уратӑр, чӑн малтан сурса хуратӑр, каярах ӑнӑмсанатӑр, хӑвӑр вӑйсӑр ӑнланатӑр, ҫинчех йӑлт улшӑнатӑр, тепӗр хут тус пек пулатӑр, Ун ӗҫне ярса тытатӑр, кирлӗ пек шавӑркалатӑр, савӑлатӑр, якататӑр, каскалатӑр та саплатӑр, чун-чӗмне тытса таптатӑр, силлесе тухса ҫапатӑр, тумтирне уртса яратӑр, хӑмпӑ пек пулса каятӑр, каппаятӑр, мухтанатӑр, хӑвӑр тунӑ пек туятӑр, урчӑн медальсем ҫакатӑр, Халӑх шучӗпе ҫӑватӑр, вӑт ҫапла эсир пурнатӑр, Ҫеҫпӗл мар, тӳрех курнатӑр.
Пӗччен юлмасан чӑваш халӑх патриотне, Турти ҫыннине. Ӗнле, курни нумай, калаҫма юратмастах, каҫарӑр мана.

Эп Цугуровӑн тӑваттӑмӗш ҫулта кунта пурӑннӑччӗ. Ун чуна урама тухсан ҫавӑн пек ҫыратӑпчӗ. Мен чӑвашла калаҫа калаҫаканне пулин шучетте. Тупай бастӑпчӗ пиҫпе ҫутӑ. Инар килдӗмӗ гостиницара ыйттӑм, ресторан килсе. Паль апат ҫимелле, вырса кайрӑм. Ну, мӗнле айтмалла, вырса тумасть. Эсир чӑвашла пӗлетмесӗр те ыттим хӑрарӑмлар. Мӗнле тумасть пӗччен.

Ҫакӑн вӑла казаксем килчӗҫ-пе. Вӑлах ӗнтӗ ӗҫне тунӑ вӗсем. Комплекс унта ӗҫе кайнӑ, хута кайнӑ ӗнтӗ. Ҫула юсанӑ. Вӑлах ӗнтӗ тӗрӗссипе калсан, вӑл ӳреш. Ҫапах та пирӗн патшалӑхӑн чӑваш тумтирине чи малта аталантармалла. Чикӗлет ҫачӗ те шутлатӑр. Вӑла хам ҫеҫ пӗл ентӗшӗ, ентешӗ. Чисӗ пекех, сӑлсем ҫимере татӑп. Хатӗрме каласа тӑрашмарӗ, вилӗмсӗр калаҫма та хатӗрленмен. Пӑрса каласа пӑрашрӑм. Вот тӗнчере вӑл чи пирӗн хаклӑ ҫын вӑл, пурнӑҫ тӗрекӗ, пурнӑҫ усламӑшӗ анне. Ҫеҫ пире те анне ҫуратнӑ, пире те пурсӑмӑралла анне ҫуратнӑ. Пире анне, аннесен ӗҫӗн ҫырнӑ сӑвва каласа пӑрашрӑм. Чун-чӗрере ыр кӑмӑл сарӑ хӗвеллӗн ялкӑштӑр. Ан макӑртӑр аннесене ҫынсем, ан макӑртӑр. Вӗсем пилленӗ ҫутӑ кун пире, ӗмӗрлемешкӗн хамӑр ӗмӗре, Ан макӑртӑр аннесене ҫынсем, ан макӑртӑр. Пирте ӑш пиллӗх туйӑмӗ ҫиҫме ан чарӑнтӑр. Ан макӑртӑр аннесене ҫынсем, ан макӑртӑр. Вӗсем ӳстернӗ юратса пире телей курмашкӑн ҫутӑ тӗнчере. Ан макӑртӑр аннесене ҫынсем, ан макӑртӑр. Кашни чунне илем тӗшши сипетлӗн сапӑнтӑр. Ан макӑртӑр аннесене ҫынсем, ан макӑртӑр. Вӗсем киллех пулсан ӑш чух пире ятланӑ ӑс парса йӗре-йӗре. Шанмарӑр-тӑр, аннесене чӗнсе манмарӑр-тӑр. Пирӗн палах анне атте-анне пехилне, аннесем пехилне, аннесем панӑ чӗлхене нихҫана манмалла мар. Чӑваш чӗлхене ҫӗртмесӗр ӑна малла халӑха, халӑхшӑн ырӑҫ туса малла пурӑнмалла. Анне пулать.

Ҫӗр ҫул ҫитнӗ май эпир пурте савӑнмалла паян. Чӑнах та ҫӗр ҫине ҫавӑн пек ҫын килнишӗн чӑннипех те савӑнмалла ҫӗр ҫул иртнӗ хыҫҫӑн та. Анчах та Ҫеҫпӗл Мишши тӑхӑрвуннӑ ҫул ҫитнине уявланӑ чухне сакӑрӑн-тӑрӑн пурӑнас ҫулта пирӗн Чӑваш кунӗ ҫуталса пынӑ чухне эп паянхи пек асрах Ҫынсен кӑмӑлӗ те, сӑн-пичӗ те ҫуталса кайма пуҫланчӗ тӑхӑннӑмӗш ҫулсем пуҫламӑшӗнче. Пирӗн наци уйрӑмӗ те ҫӗкленсе килчӗ ҫав чухне. Халӑх та хӑйӗн чӗлхи каялла таврӑнса пынине курса тӗлӗнсе савӑнса кайнӑччӗ. Астӑватӑр пуль тӑхӑннӑмӗш ҫулсем пуҫламӑшӗнче мӗн тери ҫеҫпӗл тӗллевӗсем пурнӑҫланма пуҫланине курсан эпир пурте савӑнса тӑраттӑмӑр. Чӑнах та чӑваш чӗлхи те, чӑваш культури те хӑйӗн вырӑнне тупма пуҫларӗ тесе чан та мӗн чухлӗ кураттӑмӑр пурте ялта та, хулара та. Daha анчах та паян эпир ҫӗр ҫул ҫитнине уявлатпӑр ҫакӑнта. Пурте куратӑр пулин те, шел пулин те, мӗнле савӑнас килет пулсассӑн та савӑнма сахалра. Президент администрацине илетрӗ, правительствӑна илетрӗ, патшалӑх канашне илетрӗ. Хулари ҫакӑнта администрацисене илетрӗ. Чӑваш сӑмах илтӗнмест. Эп журналист пулнӑ май ӗнтӗ час-часах тӗрлӗ мероприятисене хутшӑнатӑп. Патшалӑх канашӗнче чӑваш сӑмах илтейместерсӗр паян сес сессисенче те ак кунта депутатсем тӑваҫҫӗ. Тӑват пилӗк ҫул каялла кӑна Патшалӑх Канашӗнче пирӗн Атнер Петрович Хусанкай тата ыттисем пулнӑ чухне чӑваш сӑмахӗ илтӗнсе кӑна тӑватчӗ. Паян чӑвашла ырӑ кун тесе каланине илтме ҫук. Чӗлӗве чӗннипе эсир унччен хоть добрый день тенипе пӗрлех ырӑ кун пултӑр тесе чӑвашла калатчӗҫ, халь ун пек те калаймаҫҫӗ ӗнтӗ пирӗн. Паян кунта каларӗҫ. Учительсен пухӑвӗсем пулчӗҫ Мускав районӗнче. Чӑваш чӗлхине мӗнле те пулсассӑн шкулта сыхласа хӑварас тесе. Эрнере виҫӗ урокма, икӗ урокма виҫӗ урока хӑварас тесе. Ҫавӑнта учительсем мӗнле шавласа, тавлашса ыйтнӑ чухне Ҫеҫпӗл ячӗпе Ят илсе ҫӳрекенсем таҫта кайса ҫат илсе ҫӳриччен ҫавӑнта ҫав пек форумсенче кӑшкӑрасчӗ. Ҫав пек ҫӗрте пирӗн трибунсем те, патриотсем те, вӑйлӑ патриотсем ҫуккӑ. Конкретлӑ ҫав пек ӗҫ тумалла, кӗрешмелле. Кунта тымарлан пек каҫса кайса судсенче чӑваш чӗлхине сыхласа илмелле чухне суд ларӑвӗсенче ҫав пек вӑйлӑ трибунсем кирлӗ, кӑшкӑрмалла, хӳтӗлемелле. А ун пек чухне пирӗн коллекцин пек вӑйлӑ трибун сӑвӑҫ-патриотсем ҫук. Мӗнле икӗ питлӗе пула пулса кайма пуҫларӗ ҫак вӑл паянипе Ҫеҫпӗл Мишши ҫӗр ҫул ҫитнине, ҫуралнине уявланӑ чухне, ҫамрӑк япаласем пулнӑ чухне. Платла пулин те пирӗн пуҫа усмалла мар. Чӑваш ӑсалнин парти те, Чӑваш наци конгресӗ те, МИТа Вашни фончӗ, ытти организацисем хамӑрӑн Ҫеҫпӗл каланӑ сӑмахсене пурнӑҫа кӗртессишӗн пӗрле малашне те чӑтлӑ туса пыраҫҫӗ. Эп сире пурне те ҫамрӑк чӗнсе калатӑп. Эпир ҫакӑн пек ҫуралнӑ пулсассӑн, ҫакӑн пек шухӑшлӑ ҫуралнӑ пулсассӑн, Ҫеҫпӗл пек чунлӑ чӗреллӗ пулсассӑн, хамӑр тӗллеве мӗн виличченех тытса пыраҫҫӗ, хамӑр ҫул-ҫуртӑн ҫулран пӑрӑнас марччӗ. Тата пулчӗ.
Тутарсем пӗчӗккӗн вӗҫлесе пыратпӑр пуль. Кӑшт кӑна ҫавна каласшӑн. Кунта ӗнтӗ сӗнӳ пулнӑччӗ. Ҫак митинга хутшӑннӑ ҫынсен ячӗпе ӗнтӗ тепӗр хут ҫыру яратпӑр ӑна ӗнтӗ. Несси кулли хӑех хатӗрлессе шанатӑп. Ҫакна каласшӑн. Ӗнтӗ чӑнах та сакӑрвун саккӑрмӗш, сакӑрӑн тӑхмӑш ҫулсенче пуҫламӑш Йӗпе-ҫан пек пуҫтарӑннӑ чухне вӑтӑрӑн, хӗлӗхӗн пуҫтарӑнаттӑмӑрччӗ. Анчах та шанчӑксем пысӑк те пирӗн. Паян та эпир ҫитмӗле яхӑн пуҫтарӑннӑ. Кунта ӗнтӗ чап шыраса килнӗ ҫынсем мар. Пуҫлӑхсем куҫӗ умне курӑнса вӗсем атакутаха асӑрхарӗҫ-ха тесе хӗпӗртекен ҫынсем мар. Кунта тесем чӑнах та уйрӑмах эпир хамӑр, уйрӑм хамӑр вӑйпа наци политикине малалла тытса пыракан ҫынсем килнӗ. Ҫавӑнпа та шутлатӑп ҫак пирӗн ҫуртасем кашни ҫулах тӳре ҫунаҫҫӗ. Кашни ҫунах пӗр ҫурта ҫулса ларсан тепӗр ҫуртаран тивертетпӗр тата малалла ҫунса пырать. Ман шутпа пирӗн чӑваш йӑхӗ те, несӗлӗ те, чӗлхи те ҫав ҫутӑ пекех вӑл кӑсра те, несӗле те куҫса пырать, малалла та ҫунса пырать. Халӗ те сире пултӑра та